Çagalygyň nirede geçdi? Bu Balkan welaýatynda, Balkanabat şäherinde, şo taýda on üçünji mikroýon diýlen ýer bar. Şo taýda doguldym. Dördünji etažda ýaşaýardyk. Iki komnat jaýda. Ejem, kakam i bäş çaga biz. Ýedi bolup şol iki komnatda bolýardyk. Ondan soň. iki ýüz dokuzda öz daýymyzyň jaýyna göçüp geldik. Ýöne ol birinji etaş daýymyň jaýynda ýaşadyk. Iki müň on üçünji ýyla çenli öz adymyza jaý ýokdy. Oňa garamazdan hiç hili ruhdan düşemzok, gaýtam wapşe, gaýtam pikir edip görýän welin has öň gyzyklydy. Ejem şol dördünji etažyň birinji şo podýezdiň aşagyny, şo bir podýezde, birinji giren podýezdiň aşagyny ýüň ýüňi urtýada. Ondan şoň gapdalynda da oýna oturýan ekenim-de. Şonda men wes şol Birinji dom-da, on üçünji mikroraýony. We şo birinji domyňkylar maňa parahor diýen ekenler. Parahor diýse nähili? Meselem, süýji berip aýdym aýtdyrýan ekenler, süýji berip bir zat etdirýän ekenler. Ýöne bir zat almasam hiç zat edemok eken men bilýäň şo iki çaga. Onnoň şonda ejemiň ýanyna iki bara ditti bap bap ba, iki bara ditti bam ba diýip bilýäň indiski birlenji aýdymy ýerine ýetirdigim bolýar-da, birlenji aýdymym şo bolýar. Ýöne ofitsialny başdan aýak polny ýa tutanym eýýäm Leýla Şadyr diwan Türkmenistanym diýlen aýdymy onam bäş ýaşymda eýýäm ýok dört ýaşymda eýýäm sadiklaryň arasynda geçýän ýaryşda şol aýdymy aýdyp eýýäm birinji ýerde zat alyp beren ekenim-de. Ejem o wagt näme, biraz kynrak bolansoň söwda edýärdi-de. Ondan köplenç meni aýal doganym saklady. Hatda aýal doganymyň şeýle bir momentlary hem boldy. Men öýde galýan, meselem, men öýde galýan, olaryň hemmesi öýdäki agalam mekdebe gidýärler. Ondan men öýde ýeke özüm galmaly. Ejem hem, eýem söwda, eýem öýde ýok. Dädem işde. Gözüňe getir, aýal oglum meni kolýaska salyp, kolýaskaly mekdebe gelýän eken. Kolýaskaly mekdebe gelip, şol mekdepde gapyň agzynda goýup, okaýa, okap, şoňa çenli menem garaşyp oturýan ekenim. Oňa başda Her çykanda-da eýýäm daşym doly adam diýe bilýärin. Gaýtam olary güýmäp otyryn ýa-da göze getirip kolýaskaň içinde. Ondan çaga wagtymyz köp zat ýadymyza düşýär, ýöne ýaňy-ýakyndaky bolan zatlar kän ýadymyza düşmeýär. Men bilýäňmi, indi sadikden soň ýaňky mekdep başlanda top oýnap başladym-da, ýöne futbol zat oýnaýan bolýardyk, daýat ýadyk. O şortikli, şo aýlapyn kirlije. Ýöne özümden uly iň ulagym dwarasa, dwarasda teatr studiýa bardy. Şoňa gatnaýardy. Şo taýda ýarym stavka işleýärdi agam. Şo wagtky pompa. Şol işleýärdi, onda bir günem şeýle, eý, özüň ýaly çagalar, ony seret, näme edip ýör? Sen näme edip ýörsüň diýip. Ondan ejeme-de diýdi, Näne, ertiriň özüni diýdi, şuny dwarýasa ugrat diýdi. Ertir diýdi, birlenç tapar diýdi, Garaşsyzlygyň merjen däneleri geçýär diýdi, togsan sekizinji ýylda. Goý görsün diýdi, özi, özi ýaly çagalar nädip aýdym aýtýar, nädip çykyş etýärlerini diýdi. Ýöne agam ondan öňünçäk öýe gelip, Agamam aýdym aýtýardy, onuň blogçysy bardy. Bulam aýdym aýtýar welin, Şonda menem gelip aýdym aýtdyrýardylar. Indi meň häzir aýlanyp-dolanyp geljek bolýan ýerim şoňa. Ondan ýaňky menem ejemem irden bilýäňmi elime baki bankanyň içine gowurma salyp, bar oglum, bar gör diýip, meňem aýagymy rezin şypbykly, nu, biziň dilimizde rezin patykly, ondan bagjykly neme, Balak, şeýleje-de futbolka. I Indi görmäne bardym men dworýasda. O dworýasda-da otagda-da birlenjedir merjendäneler başlamanka daşynda her hilje konkurslar geçirilýär. Gözüň daňyp, şeýle gaýçy bilen gaýtýaň, bir zat kesmeli. Onnoň şo eliňe näme düşse, sen şo oýunjak seňki bolýar. Men şonda iki sany oýunjak utupdym i nastreniýam açyldy-da, bu ýerde galdym-a polnosti. Indi ýokaryk gallym ýokarda çykyş başlaýar Merjen däleniň çykyşy. I menem orta aralygyna görüp otyryn, ýokaja özüm. Indi o wagtam Merjen däleleriň welaýat tapgyrynyň ýeňijisini nädip anyklaýardylar? Şular ýaly bir kamera goýýarlar. Birje kamera dur, olam kasetaly. Gidip dur, başdan aýak ýaňky kemmi, ýaňky Türkmenbaşydan, Çeleken, Esenguly, Gyzlarbat, Gazanjyk hemme gelenler indi häzir biz diňe adborşni Balkan welaýatyndan kim ýeňiji bolmaly. Şolaň hemmesi gelenler çykyş edýär. I ýaňky kasetanam alyp Aşgabada ugradýarlar. Ondan Kimi oba gowy görseler, halasalar, adaryony, bir talantly, talandy görseler, şulary ugradyň diýip aýdýarmyşlar. Men häzir hiç zatdan habarym ýok. Onnoň men prosto görmäne bardym. Indi men otyryn. Bular çykyş edip otyr. Indi çykyş edýärler, gidýärler. Indi başda zalda-da, oturylýan, tomaşa edilýän zalda-da adam köpdi. Ýöne çykyş Kim çykyş etmänkä bärde zalda oturýar. Onnoň öz çykyşyny edýär-de, olar öýüne gaýdýar. Onnoň zalda adam azalyp barýar-da. Abed boldy, abed boldy, ýaňky Rejebiň biýarmy beren gowurmasyny iýip. Nu, bizde kak, biz gowurma diýemizok, kakmaç diýýäs-dä. Ondan e şeýdibem gije sagat 8 boldy gözüňe getir. Men şoňa gyzygyp diňe görüp otyryn. Diňe çykyşlaryny görüp otyryn. Indi seret, zalda hiç kim galanok. Hiç kim ýok zalda. I Men otyryn welin, diňe ýaňky Ablonyň işgäri Gylyç aga diýip, Gylyç aga gaty gowy adam. Şeýle bir gowy adam şol adam. Hawa, ýatan ýeri ýagty bolsun. Şol şeýdip indi aňyrdan çyra düşüp dur welin menem ýokaja özüm orta arada otyryn. Indi birje aýdymçy galdy. Gözüňe ýetir, birje aýdymçy galdy. Häzir şundan soň gutarýas. Hiç kim ýok. Indi aýnysynam görerin-aý diýip otyryn-a. Onnoň, Boluşynam ýazýas, onnoň gutarýas zat diýip kameraçy aýtdy. Onnoň blokçam, ýaňky blokçy çalyp oturanam meň şo agamyň dosty, öýüme, öýümize gelip, ýaňky aýdym aýtýan, çalýan bar-a, şol. Onnoň ýaňky mundan, Ä, biri bar ýaly-law diýdi, bilýän, onuň çyra-çüçe bolan. Äý, kim ba, äý? Kim sen-ä? diýdi. Menm-ä, daýy, diýdim. Bar öýňüze git! diýdi, bilýäňmi? Bolýa, bolýa, diýip, baran. Boldy indi, häzir bulam gutarýar. Bar öýňüze git, gije çyş-da, diýip, garaňky daşary gözüňe getir. It çykyp barýan welin ýaňky blokçy bar-a, Eý, Myrat moýa! diýdi, bilýäňmi? Menem, Hawa, Nur daýy, men diýdim, bilýäňmi? Ýitirip tapalýan. Eý, Omýakdy, Gylyç aga, diýdi, şu, diýdi, aýdym aýtýar-ow, diýdi. Şunam aýtdyryp göräýeli-le, diýdi, bilýäňmi? Hany, geleberik, diýdi. Ýanyna bardym. Rüzim patykly, badakly öňünde dur. Kirriji elimde bankaly. Dur-le, sen aýdym aýtýaňmy, diýdi. Hawa, diýen-de. Onda Aýtjakmy? diýdi. Aýtjak diýdim. Bolýaryn, şunadyr görelidir, şul aýtyp bolsun diýdi. Bol-a, ýazýas diýdim. Ýaňky bol-a aýtyp boldy-a. Onda indi men näme aýdym aýdaýyn? Nurda aýdýan-a, bilýäňmi? Ýakdyň Süleýmanyny aýdaýyn. Eý, sen çaga, sen özüňe, öz wozrostyňa görä bir aýdym aýtsaň diýdi-de, o wagtam Anuş Myratdurdyýewiň Oý-oý, owlajygym diýip, owlajygym diýip bir konkretny aýdym bar. Wot, ine. Ana, meň Kliçkamyň owlak bolmagynyň sebäbem ana şondan başlady. Nähili diýeýin, ýaňky indi serediň, indi maňa ýaňky öňümdäki çykyş eden bar-a, müň aýakgabyny berdiler maňa. Gyzyň getir. Äý, otur ters taýda diýip bar-a. Buňam aýakgaby uwlakon, meniň kiçejik-dä bileň. Men boýum gaty kiçidi. Hä, onnoň gözüňize getiriň togsan sekizinji ýylda indi men näilli. Şu wagtam uwlakon däl-ä. Wapşe, men şo wagt iki, ikinji klas ýa üçünji klasdym. Men şol wagt üçünji klasdym. Ýöne tereden bäş ýaşly çaga görýärdi. A men bäş ýaşymdakam wapşe üç ýaşly çaga ýaly. Wapşe kiçi görünýän. Şu wagtam öz ýaşymdan kiçi görünýän-de. Onnoň ýaňky Bolýa diýdi. Bol, goý oglajygym aýt diýdi. Öýe gelende maňa Nur daýy bar-a, birki sapar dagy aýtdyryp görüpdi. Onsoň, Bolýa, bar onda çyk, bar sahna taýyn bol diýdi. Eý, eý diýdi, o kameraçy alyp duran bar-a. Gylyç aga diýdi, ýer-ä wapşe ýokdur diýdi, polnoýam gutardy ýer diýdi, bilýäňmi? Şu diýdi, pon şeýle tyrk edip direýär-ä diýdi. Şoňa çenli al şuny diýdi. Bolýar diýdi. Eý ýaňky. Saz başlady. Meniň elim çarpyp ýaňyr gelýän-ä. Göneýem. Git giremden ylgap girýän-ä bilem. Eýýäm zalyň ortasyna ýetmekem iki aýakgabym gaçyk galdy. Aýagymdan aýak ýalaňaç stol gödege getir. Mundan bar-a. Ýaňky gözüňize getiriň, o wagt diňe kasetaly aýdylýardy. A men wes, ýaňky wes şo merjen däneleriň hemmesi boýunça ýedinstwenni men žiwoý mikrofonly aýdyp duran ekenim. Gözüňe getir, Ýaňky başladym-a Meniň adym Şamuhammet Ýaňy bäş ýaşymda Aprel aýyň on bäşine Meň alty ýaşymda Meniň gülüm Meniň daýym Maňa ulak getirdi Ol kiçijik enaýyja Ýanymda ýatyrdym Oý-oý awlajygym Bökjek näýe oýnaýa Oý-oý awlajygym Göge çaga çeýneýä Birinji kuplet gutardy. Haý, muny berip börne bilýäňmi? Edil gutu edil gutardam bolan. Olja kaseti gutart diýdi ahyrky. Aý onda. Ýa gyza wah-eý diýdi. Görmän ýören eken ikdiada. Bolýa jigimjan diýdi. Hä, bolýa balajygym diýýär. Bizde köpräk balajygym diýilýär-de ony. Bolýa balajygym. Äý, maňlaýyňdyr, görersiň-dä diýip. Äý, men boldy, gaýtdym. Hiç hili neme-de ýok, bilýäňmi? Hiç hili, absolýutno o barada indi unutdym. Indi mekdepde ýene okap ýörün, ýene-de futbol oýnap ýörün. Bir gün Garanodan, Ablanodan geldiler-ä. Mollaýew Myrat geldi, kim diýdi. Woý, bir ýerde bir zat eden zadym tutuldy-ow diýdim, bilýäňmi. Otur weli. Ýok, ýok. Ol krazer maşynymyzam hany diýdi-de. Men ýerimden turdum-da. A mugallym diýdi, biz muny alyp gitmeli bolýas diýdi bara. Bu merjen dänelere geçdi diýip bara. Düşünemok. Daýy men doly aýdyp ýetişmedim. Men doly aýdyp ýetişmedim. Aý şondan akasy şu amana, aman köse daýy gelipdir-da. Aý ondan Şolar bilen gitdim, akasiýa şojagaz çagany getiriň diýipdirler. Ýöne gaýrat ediň-de, saçyny aldyryň diýipdirler. Özüne bolýan aýakgapy tapyň diýipdirler. Özem bir kostýum alaçyk geýdiräň gaýrat edip diýipdirler bilýäňmi. Hä, suwa düşürdiler, birlenji otur diýipdir. Onnoň şeýdibem Mara täzeden kaseta, ýaňky aýdymy ýazdyk. Umuman, ýaňky ejem, aýaloganym ýaňky ugratdylar Ikarus awtobusda. Indi şo taýdan gaýdalylaň içinden ýeňi jyn saýlaýan ekenler. Sirkde uly neme boldy, çykyş boldy, bäsleşik boldy. Indi şo gün seň eýýäm ýeňijim, ýeňiji däldigiňi eýýäm saýlaýarlar. Ondan soň ýeňijiler diňe Mekan köşkde gala-konserte çykyş etmeli. Hemme çagalar aýdym aýdanda yzynda tans topary bar. A meňkide hiç kim ýok sebäbi diňe özüm tans edýän. Özüm ylgap tans edýän-de. Bu torda gutarandan soň indi ýeňijini anyklaýarlar-da bilýäňmi. Ýeňijini anyklaýarlar olar eýýäm indi şonda eýýäm diplom sowgadyny şonda berýärler. O taýda eýýäm gala-konsertde diňe çykyş etmeli. Ondan ýaňky hemmesiniň adyny tutup sowgat berip durlar, menem otyryn-a häzir ine alýan, mine alýan, ine alýan, mine al. Görýän sowgat azalyp barýar-a. Yy, başladym-a. Han goýduryp bolsa meni. Bul azallygy üçin gatalýana gözüňi getir. Maňa bar o taýda. Birinji ýer wažny dä. Şu taýda mantofon berýärler. Ynanjakmy? Şu wagt maňa birinji ýer almaly, ýa şu ýeňiji bolmaly. Wažny mantofon alsam bolup iş zat gerekkä. Gözüňi getir. Aglap, Eý, birje mantefon galdy-ow. Eý, indem bar-a. Gapdalymdaky köşeşdirjek bolýarlar-da, bilýäňmi? Bulam diýdi, Kimidir öýdýäňiz diýdi, bilýäňmi? Bulam diýdi, O wagt Möjek Ataýewiç öýtdýän, şu, po-moýem, şu Möjek Ataýewiç öýdýän. Owlajyk nirde sen, Nitdaý? Ýa-ha, meni göräý-dä. Merjen däliniň laureaty, zat diýip, diýjek bolýanym, Nesibäň aýrylyşmajak bolsa, şu maňlaýyňa näme ýazylýar-a? Boldy! Şu nesibe diýlen zada gaty ynanyň. Men-ä prosta, bilýäňmi, şonda eýýäm göz ýetirip başladym-da, aro, dünýäde şeýle bir gudratlar bolýanyna. Men prosto görmäne baran adam Mekan köşkde eýýäm özem merjen däneleriň birlenç tapar, ondan öň içek taýrak jüýjeler bolýardy. Birlenç tapar merjen däneleriň Garaşsyzlygyň merjen däneleri togsan sekizinji ýyly boldy. Oňam birlenç laureaty men. Näme üçin aýdym aýdýaňaý diýýärler üçin-aý men näme üçin gürrüň berdim. Boluberdi-ä şoumençiligiň bilen diýýärler üçin aýtdym şu zady. Men aslynda başlamda aýdym bilen başlapdym. Ýöne Perehodnoý wozrastda meni köp aýtdyrdylar-da sesim gyrdylar. Ondan soň her kimiň döwri diýilýär-ä bilýäňmi? Netda-da konkretno owlak diýip tanýardylar. Owlajyk, owlajyk hemme. Ýönekeýje gidip aýtdyrýardylar, boldy. Aýtdyrýarlar, boldy. Wagtyň geçýär-ä, sen hiç kime gerek däl, dost. Sen, senkaň hemmesine gerek. Gyrdylar, ýitdiler. Sen hiç kime gerek absolýutno. Onda men sesim ýok. Bu gapy ýapyldymy mende? Başga gapy köp diýenna. Znaçit men şu gapa barjak bolsam men başga gapylaň üsti bilen barmalyda düşünýäň aýlanyp gelmeli. Üstünlik nädip ýetmeli nädip saklamaly Üstünlige ýetmek kyn, ýöne şony saklamak ondanam kyn. Gözüňize getiriň, onnoň men şondan bäri sungatda gezip, ýaňy iki müň on sekiz ýyl, iki müň on sekizde Janjika çykanda has pik derejä ýetdik. Ondan öňünçä

Hemme zat wagtlaýyn diýip düşünmeli. Begenip otyrsyň-a özüňe şu wagtlaýyn diýip. Narm, nor, norma gelersiň. Gaty gynanyp otyrsyň-a, aglap otyrsyň-a şu wagtlaýyn diýip, norma gelersiň. Ýokaram däl, aşagam däl, şu ortadan gitmeklik iň dogrusy. Iň kyny, şol üstünligi saklamagyň men-ä düşünemok. Hudaý haçan alsa alybermeli. Ýöne biz şony hiç kim ömürlik däl-ä, biz ýöne prosto ömrüni uzaltýas. Olam nämäň üsti bilen? Köpräk sadaka berýäň, köpräk zähmet çekýäň, halal işleýäň, oňa kömek edýäň, muňa kömek edýäň. Esasy oňa, muňa kömek etmeli. Ştob haçanda sende gidenden soň olar saňa ýene-de goltgy berer ýaly. Ýene-de şolaň biri saňa sebäp bolup ýene täzeden Doganym wagtynda şeýle bir nemedi-de, şeýle bir tanal. ýatdy. Ýöne aradan soň polny ýitdi. Ýöne şoň özi soňam nägile işledi. Ýöne şoň maňa şo dagy eden zady, gördüňmi, näçe ýyldan soň, ine, şu ýylda miwe berdi. Şo Wätçikdäki pompa obrazy täzeden dikeltdi şol adamy. Indi ýöne oň üçin ýene kynlyk başlady. Indi ony saklap başarmaly. Men ýa-da Indi sen diýen ýaragsyz urşa girdiň diýen. Prosta sen diňe diýen sungatyň bilen göreşmeli diýen-dä. Bilýäňmi? Kyn. Gözüň kör, gulagyňam ker bolmaly. Näme diýilýä diňe. Seňki dogry. Ýene I üstünlige ýetmeklik üçin häki beren soragyň üçin birlenç bilen öz söýen käriňde bolmaly. Saklamak üçin hem halal bolmaly. Şoň mesirgemeli däldiler. Şo soň Hudaý berenden soň şuny Hudaý berdi diýip düşünmeli. I, boldy. I, ile kömek etmeli. Olaram soň saňa haçanda seň ýykylan wagtyň gerşiňden galdyrjaklar bolýar. Seň bilen işleşjek adam nähili kaprizlara, prinsipe taýyn bolmaly? Burun joşur meni aldamaly däl. Sebäbi men aldamok. Haçanda meň aldamaýan adamym aldasa, maňa obidno degýär. Düşünýäňmi? A men oňa ony aglap beren bolsam dara onda nämese şony etsin. Ýöne meň haçanda meň işleşýän adamlam hakykatdanam men eýýäm olary semýam diýip hasaplaýan. Eýýäm dostum, doganym diýip hasaplaýan. I olar meni aglasa wapşe bolma. Olar birinji oçur şo zada döz gelmeli. Men bilen işleşýänler. Gaty dogruçyl bolmaly i halal bolmaly brat. Begenç han Geldioglyny tanaýaňmy? Şoň maňa bir aýdan zady bar. Haçan-da diýýä, iki adam bolup bile bir işleşjek bolaňyzda diýýä, siz iki bolup işleşmeýäňiz diýýä. Üç bolup işleşýäňiz diýýä. Üçünji kim bilýäňmi diýýä daga. Men kim diýdim. Üçünji, ýa Hudaý bolup biler, ýa şeýtan bolup biler diýýär. Eger-de siz bir-biriňizi aldasaňyz, bir-biriňizden gizläp bir zat etseňiz, üçünjiňiz şeýtan bolar diýýär. Haçan-da birek-birek bilen dogruçyl, ýaňky has içgin, näme problema, göni ýüzüni aýt. Maňa şu bolşuň ýaranok. Şu zat bolanok. Maňa bolanok şu zat. Göni aýt öňünden. Çerez, çerez, çerez baryp bermän göni aýt. Iň dogrusy. Onuň şo wagt düşünişýäň ikiň öz araňda. Boldy. Onuň ile ryswa bolup ýöreňok, ile gürrüň bolup ýöreňok. Gaty görse gaty bolup geçsin. Ýöne wagtyň geçmegi bilen şol seň erkekligiňe düşünýär. Eý, gönümel oglan eken, gön özüm bilen düşünişdi diýýär. Düşünýäňmi? Ana, birlenjoçur şo zada döz gelmeli, dogruçy bolmaly, gönmeli, näme problema? Ine. Boldy. Halal bolsa i ukusyny unutmaly bolýa meň bilen işleşýän adam. Uky i daşyndaky problemalary boldy. Sebäbi Her bir zat çykýa, hamana şu bir zadym çykýa. Indiki zadym şondan hökman gowy bolmalýanda, sebäbi iň bolmanda şolar ýaly bolmalýanda. Ondan erbet bolsa yza alyp gaýdýa. Sebäbi sen tanalmankaň seň ýalňyşyňy prostit edýäler, a tanalaňdan soň seni halk bagyşlap bilenok. Sen erbet zat çykarýaň welin şeýle bir erbet kommentariýa ýazýalar. Şeýle bir dabit edýärler seni. Sen näli zähmet çekdiň-ow, sen oňa janyňy siňdirdiň, her sapar orluk urup bolanok-ow. Islendik adamyň hemme zady orluga urmaýar. Adamlara haýyr getirmejek bolsa, etme diýýär, düşünýäňmi? A men näme edýän? Diňe ýylgyrdýan. Haýsy tipdaky adamlar saňa ýaranok? Ine, nägile adamlaryň ýanynda kän durup bilmeýän. Hakykatdanam palažens bolýar-a, bilýäňmi? Häzir gidýäs, ony çözýäs, näme-näme edýäs diýer-ä, dur bilemok. Ynana, gürrüň ýok şo bilen. Gürrüň gabat gelenok hiç hili. Ýa-da gaty domma bolýar-a oturyp, açylyp bilmän oturýarlar-a. Seň şuň niýeti nämekä diýýäň okäde bilýäňmi? Ýüzüne seredýäň her hiledip aňjak bolýaň bilýäň. Her ýoldan baryp görýäňdä. O kim ol? Saňa nähili garaýa? Belli däl. Ýöne bolşenstwo çem Eý, bratanya! diýýänlerden olar gowy bolýandyr. Olaň aňyrsynda kän zat bolmaýar. Kän serýozny bolup oturýarlar. Ýöne olaň erbedi has erbedi-ow ondan. Ana, baran ýeriňe görä bolýan adamlar bolýar. Gelen adamyna ine bas, kim sen bilen sen bolýar. Çaga bilen çaga bolýar. Alym bilen alym bolup ýör. Düşünýäňmi? Ýerinde, hemme zat ýerinde bolýar-a. Ana, iň dogrusy şol. A köpsi maňa diýýär-de, Eý, sen wapşe guly real däl ekeniň we zat diýýär. Bratanyýa, men diňe sahnada artist. Men diňe kameraň öňünde artist. Durmuşda adam. Men güldürip bilemog-a durmuşda o derejede. Haçan nastreniýam bolanda onda saklap bolanok. Haçan özüm islesem, onda saklap bolanok. Ýöne Alyp, bol güldir diýilende-ow ol real zat barmy? Menem adam-a, meňem ýüregim bar, el, aýak, gulak, hemme zat. Biziňem kalbymyz bar. Seň ýagdaýyň näillow dä? Eden ýaman gürlereňok we kameradaky ýaly dälä diýip başlaýarlar bilýäňmi? Ine, iň obidnyý ýeri.
Sungat bilen döredijilik bir zatmy? Islän zadyňy öz aňryňdan näme çykýan bolsa şony et. E, dawaý şony edäýeli-le diýip Etmeli däl. Öz isleýän zadyňy et. Düşünýäňmi? Biriniň kölegesinde däl-de, öz isleýän zadyňy etmeli. Özüň, özüňi görýäňmi şony? Şo taýda. Boldy.
Iň kösenen günüň.
Ine, iň soňky sapar kösendiň, haçan kösendiň diýse, ýaňyş täze ýyldan öňünçäk. Bilemok, näme boldy maňa. I täze ýyl kino düşürip ýörün. I Wetçiň nemesini ýetişdiripdi, i maşap ýetişdirmeli. I gözüňe getir, şeýdip, şeýle napryžonny işleýän-a. I bac, bilemok, näme bolýa. Ylaýam galdyryp bilemok. Üýden çykyp bilemok. Prosta höwesim ýok hiç zada-da, bilýäňmi? Ýöne üýde otyň dagy şeýdip. Özüme bir zat bolýanyny bilýän özüm. Şu aurany duýýan dagy maňa bir zat bolýar. Ýöne men gözüňize getiriň, men eýýäm boýun aldym. Kinonyň polýubomy otuz birine çenli men Taýyn etmeli. Wetjik çykaýmaly. Eýýäm oň wagty geldi. Ol serial maşap çykaýmaly. Ondan üç günden bir gezek ýatyp başladym da gözüň ötün. Eýýäm därledim eýýäm. Şondaky geçiren zatlam prosta iş proses boýunça. Iň sýomkalamyň iň kyn döwürleri diýsem bolýar dara. Özem diňe sowukda dagy gaty sowukda işledik. Prosta hemmesem ýadady, ýöne maňa şo taw şo döwürler maňa bir zat boldy. Näme boldy, bilemok. Men diýen öň beýdip ýadamaýadym diýen. Ýa ýaş ulalşdymy bilemok. Ýöne ony diýseňem beýle däl-ow. Olar ýaly zat ýok indi şu wagt. Allaha şükür gowy açylyşdym. Ýöne ýaňky şo pursatlar gaty erbet boldy. Sygman gezdim wapşe bilemok. Näme etdiler bilemogym mena düşünmedim dogrymy aýdaýyn. Ýöne Allaha şükür alyp çykdym-da. Ýöne şeýle kynçylyk bilen boldy. I ýöne azamyza gowuşdyk-da, soň adamlar gowy kabul etdi, sagbolsun aýtdylar. Taňryýalka bir erbet kommentariý ýok-da. Şondan öňe çek şo Watching dördünjisi çykdy. Mashup çykdy i Altowr öýde kino çykdy. Üçüsem udaçny çykdy-da. Men ondan öňünçägem Gaty sanardan şeýle bir kyn zatlar geçip gitdi ýöne o zatlary aýdyp oturmaýyn ýöne absolýutno o zadyň dagy nämeçik diýdirýada ana şo zatlar bolansoň aý şony geçip gitdik bu dagy näme diýäňda düşünýäňmi şol her bir şolar ýaly zat seni berkedýä her bir kynçylyk her bir ýykylmak Eý, şeýle bir saňa sapak berýän eken. Her bir seni predat eden adamlar, her bir seni aldan adamlar, eý, saňa şeýle bir sapak! Sebäbi adam diýeniň bilen düzelmeýär. Hökmany suratda bir Äý, başyna görer diýilýär-ä. Şu başyňa görýäň, ana şol, ana, şondan soň saňa uly primer bolýar. Iň soňunda şo saňa Aý, bollaý, ine, indi-aý etmerin şo zat diýip, özüň diýýäňdi, diýeniňi bilmän galýaň.
Ýalňyşlyklaryň.
Ýalňyşlygym bar-a meň, iň uly ýalňyşlygym bar. Nähili ýalňyşlyk bilýäňmi? Ynanýaň-da, bil baglap, sen oňa bar syryňy aýdýaň-da, bilýäň. Olam, Alýa-da, başga hili ulanýar seni. Düşünýäň? Seni diňe ullanýar. Seň içiňe girýär i ýene ullanýar. Iň uly ýalňyşlyk. Şoň üçin diýilýär-ä bilýäňmi? Bra öýdäki problemalaň hiç kim aýtma diýýär. Bram diýýär, girdejiňi hiç kim aýtma diýýär. Biram eçek pul alanyňy hiç kime aýtma diýýär-ä. Ana, ýöne men şony başaramok, gynansam-da. Ine meň iň uly ýalňyşym. Men arkaýyn aýtýan, hemmesine-de aýtyp gördüm-de, öňümden çykan. Şuňa aýtmaly däldir diýip ýanyna barýan-a, şuňa aýtmaly däldir. Şu şeýledir diýip özüme goýýan-a. Barybir nädip aýdanymy bilmän galýan şoňa. Aňrymda zat duranok, düşünýäňmi? I plus nämedi? Sen häzir muny işi nim edip edersiň diýip, oň özüne-de aýdýan, ýüzüne. Düşündiňmi? E, gaýrat et, etmegin. Şulujä ýany zat diýibem aýdýaň, bilýäňmi? Durmuşda ýalňyşmaýan adam ýok, Özjan. Idealny adam ýok. Ýalňyşlyk ol bir sapar ýalňyşlyk bolýar. Ikinji sapar etseň eýýäm bilgeşeýlilikdi-ýa-da. Onuň biziňkigem bile şeýlik bolýada köp zadymyz. Ýalňyşlyk birje sapar edeňden soň eýýäm gaýtalamaly däl ýa-da. Şol ana şol seň durmuşyňda ýalňyşlyk bolup galýar. A ýöne bu biz ýene-de şo zady edýäs welin, ol eýýäm bile şeýlik laý brat. Gaty köp-da ýalňyşym. Gaty köp ýalňyşym. Absolýutno köp, sanardan köp. Ýöne, Alla bagyşlasyn, hemmämizem. Sebäbi ýalňyşaňok diýende-de günde bar-a bäş-alty gezek ýalňyşýaň, polýubomu. Polýubomu. Onuň, ýöne, wot men begenýän zadym, şoň ýalňyşlygyny duýan kalbym bar diýip begenýän. Şun eý şu ýalňyşow meni şun ýalňyş edýänow şu etmelä welin edýän nareý Allah bagyşlasyn nareý diýip ana şoňa şony bilýän kalbym bar diýip begenýänina düşünýäňmi bir günem gursagymyza guýar Allah hemme zady düzeler senä Allajan. Allah gursaňa guýmasa, sen elli iki dyrjasaý. Ýöne sen dileg edeňde diňe Allajan şo zady gursagyma guý diýip dilemeliň.
Sen kime minnetdar? Şu durmuşymda maňa kim sataşsa, dostum duşmanym hemmesine sag bolsun aýdýan. Şeýle bir sag bolsun aýdýan, Şolar bolmadyk bolsa şu derejä bolmazdy. Şu kişejik bir derejäm bar, bir Myrat molla diýip at tutýarlar. Şu Myrat molla bolmazdy. Daža ýigrenýän adamlamam şolar bolmadyk bolsa şu bolmazdy. Hemmesine durmuşymda gabat gel-a ol aňyrky sen. Seni gördüm-a, saňa-da sag bol jigim. Dogrymy aýdaýyn. Sebäbi Senden hem öwrenere bir zat alyp galýan. Seret, men meselem hamana şu wagt, şu wagt men bilemok, men hamana, men şu wagt alýan däldirin. Men bilemok. Ýöne men seň hökman suratda bir ýerde şol hereket özüň bileňok. Sen şo zadyň et, şoň eden zadyny edeniň bilmän galýaň. Ýöne sen o zadyň şoňkyny edensiň öýdüp özüň pikir edeňok. Wot. A duşmanlaň diýýäniň bize aslynda erbet adamlar näme üçin gerek? Bize premýer. Düşünýäňmi? Hä men şolar ýaly bolmaly däl. Men bular ýaly bolmaly. Gowy adama seretmeli-de, hä men bular ýaly bolmaly däl-de, bular ýaly bolmaly diýip özüňe premýer almaly. Şoň üçin erbet adamlar gerek. Şolar ýaly şoň üçin duşmanlaň gerek. Şoň üçin seni kritikowaat etýänler gerek. Kritikowaat etýänler-ä, eý, meni işletjek bolsaň bar-a, Ynana, meni ýene gowy zat döretdirjek bolsaň, meň aýagymdan asyljak bolup göräýmeli. I maňa erbet zat diýýäň-ä, boldy, oňa men hiç zat diýmeýän. Ýöne men şeýle bir sungatym bilen jogap berýän. Men şo wagt Hudaýa tabşyrýan ony. Hudaýyň özi-ä Alla şükür şu güne çenli hasaplaşyp gelýär. I menem alyp üstesine sungatym bilen Näme diýen, birine erbetlik diýýäň-ä, sen öz sogabyňy oňa berýäň, düşünýäňmi? Zat. Sen öz sogabyňdan berýäň oň. Onda men maňa diýýäler-ä, şolaň jany sag bolsun diýän. Sebäbi men olaň sogap, olar maňa sogaplaryny berip otyrlar. Düşünýäňmi? Ýa has bolmasa, sogaplary ýok bolsa, meni günäleme alyp otyrlar. Özlerine. Düşünýäňmi? Ana, şeýdip düşünýän. Hawa, birbada gaharyň gelýär. Sen biri üçin dileg edip ýörsüň, olam saňa ýamanlyk edip ýör. Bilýäňmi? Ine, iň erbet ýeri. Öň ýaşly Myrat molladan saňa näme ýetenok?
Ilki bilen aşa uly on ýaşym ýetenok. Ýaňky häki soragyňa jogap ýene-de gelýär. Ýalňyşmaýan adam ýok. Her kim onuň ýalňyşyny düzäp gidýär-de, şu taýda şeýderdim, şeýderdim, şeýderdim diýýär. Ýöne on ýaşymdaky Myratdan maňa näme ýetenok? Sebäbi on ýaşymda wagtym men islän wagtym islän ýere çykyp, prkol tutup, ylgap, Jançke! diýip gygyryp bilýäňmi, owadan gyzlara bilýäňmi, baryp bilýäňmi, islän goňşyňa girip nahar iýip çykyp, Aka, Zaka! bilýäňmi, kim öýünden bir zat alyp çyksa, Aka! diýýär, o aňyrdaky Zaka! diýmeli bilýäňmi, onuň sen Onuň birlenji bärdäki bor-a, Aka diýse sen indi şondan bermeli, sen birlenç çykyp Zako diýeňä hiç kim almak bolanok şondan bilýäňmi, iýmek bolanok. Eý, şeýle bir çagalyk döwürdi-araý. On ýaşda, ýöne men şo döwürem arzuw edemokdym-da, şo wagtam maksat tutunýardym-ow. Şu arzuw bilen maksadyň arasy gaty uly tapawudy bar. Arzuw edýäň boldy. Ýöne arzuw. Alma biş agzyma düşýär. Men arzuw men şeýle hasap edýän. Arzuw edýäň. Hawa, arzuwsyz adam ýok. Ýöne şu arzuwyňy maksada geçirmeli. Indi düşünmeýänler üçin toç-toç düşündireýin. Maňa şu kamera gerek. Eý, şular ýaly kameram bolsa-da diýip ýatan. Arzuw edip ýaty. A maksatly adam Täk, öýde stol-stolum bar, ony satsam, ony neme edýän, ondan men ýa prokadyna brazaçka häzir özüm bärki studiýada men häzir düşürip-düşürip, ondan pul ýygnap, ondan men şular ýaly kamera ýetmeli-la. Ana maksat, düşünýäňmi? Sen eýýäm özüňe çel goýduň, eýýäm, eý, ynana, çelsiz adamdan gaçyň, maksatsyz adamdan gaçyň. Hiç hili maksady ýok bolsa-da, Eý, näme maksady barka? diýilýär-ä, bilýäňmi? Gelejegi ýok-da sebäbi. Olam gaýtam seni alyp galyp bilýär-de, çünýäňmi, maksatsyzlygy bilen. On ýaşymdaky Myratdan birlenji bilen gaýgy-alada, ana, şo ýetenok. Hiç gaýgy-aladasyzdyk. Ine, şo ýetenok. Hawa, şo wagtam göz öňüňe getir. Men ýöne haýran galýardym. Şo wagtam Indi sadikden gelýän-ä, hä? Sadikden meni ir alyp gaýdagaň diýen, hä? Sadikden ir alyp gaýdýarlar welin, onnoň çih-çäs biler ýatylýan wagt. Şo wagtam özüm kino kino oýnaýardym. Indiski bolan bolýan, bilýäňmi? Özüm Jimi bolan bolýan. Onnoň oň roluny oýnap, şeýdem bolup. Men kinony şeýle bir söýýärdim. Ýöne indi ýene Hudaý maňa şu zady dokazat edip görkezdi-de. Birlenji türkmen men, Merkezi Aziýada kinematografida korotki metražly filmde ikinji ýer alan oglan men. Gysga filmlerde Ýewropada Indian festiwalynda kino festiwalynda ikinji ýer aldym. Men öň öňem finala çykdym ýöne almadym. Indiaňkyda. Ýöne öň ikinji ýer aldym Aziýada, hä. Ondan ýene-de birinji ýer almak üçin ýene täzeden gatnaşdym. O taýda finala çykdym. Ýöne ýer bermediler ikinji sapar, bilýäňmi? Mesta bermedi. Orlagyň içine girdim. O, müň sany kinoň içinden. Orlagyň içine girdim, ýöne ýer bermediler. Onda men şo kinony aldym-da, beýle ugratdym, düşündiňmi? A o taýda-da ikinji ýer aldy. Dünýäni üç söz bilen jemle.
Dünýäni üç söz bilen däl-de, bir söz bilen jemlejek. Ýalançy dost. Ýalançy dünýe diýilýär muňa. Ýöne biz şeýle bir begenmeli, ştop türkmenligimize, i şu ýurtda doglanlygymyza begenmeli. Musulmanlygymyza begenmeli. I asuda ýurtda ýaşaýanlygymyza begenmeli. Ine, bize näme diýeňde-de hakykat görünýän kalbymyz bar, hakykaty görüp bilýän kalbymyz bar. Ana, şoň üçin hem Hudaý Tagala seredip dur i bize erbet hupbat ýagdyranok. Görýäňmi, şo derejede biz şeýle bir blagodarny bolmaly, şo derejede şükürli bolmaly, şo derejede sabyrly bolmaly i Men özüme birje gezek Indiýa gidip geldim dos. Başga ýurda görem ýok. Ýöne gidip gelemde gidip gelip topragyma ogşadym. Onuň diýen men men erbet ýamanlajak bolam, ýöne men hakykatdan hem men hakykat aýdýan dos şu wagt. Çynym bilen aýdýan. Ýüregimi açýan men şu wagt. Şu hakykatdan hem buýsanýan nara. Şeýle bir buýsanýan. Taryhly milletimiziň barlygyna. Iş şu milletden doglanlygyma. Işler ýaly asuda, arassa asmanymyzyň barlygyna. Iş şular ýaly bize şular ýaly döretmäne mümkinçilik berýän hormatly prezidentimiziň barlygyna begenýän. I şükür edýän Allajan uzagyndan bolsun I sizede sag boluň Taňyrýalkasyn şular ýaly bir bir azajygam bolsa içgin gürleşenimiz üçin Ähli meni diňlänlerede sag bolsun aýdýan Näme ýalňyşlyk goýberen bolsam obsuždat etmäň men näme diýen bolsam öz pikirimçe aýdandyryn. Şşşt! Dünýede şeýle diýemok. Men öz pikirimçe aýtdym, lýuboý zady. Şoň üçinem ulokony obsujdenýe gerek däl. Häzirem aýtjak, aýtmana zat köp, ýöne